Gançaga bir nätap gitmek gudrat bolýar, ynsan äkip ýygnady dursun. Eý mesulýen, sende ogul ýokdurmy? Serzent, sende perzent ýokdurmy? Sende ähli karyýa wagty ine ýokdurmyki? Bul halat bul biçäräniň, şunuň şekili bir nabalyk biçäräni ýykyap durjanyki. Muny sen ine wagty şuň elinden jyda edip. Eý zalym! Eý zalym, sen Hudadan gorkuň ýokmyki? Seni bu alatdan üstüme geler diýip, Äý, Allah tebareke we taala saňa şunuň şekili Mejnunyň duasy seň hakyňda kabul bolup, Allah seni nestinabut etsin. Pygamber alaýhyssalatu wessalam aýtdy ki, Her bir mesuli ki, hatda bir çopan bolsa, şu çopan da Allahdan iki şonuň bagyşyndan sowal etýär. Her bir güzeranyň ketdesi bolsa, şondan mesbur, şonuň özüne sowal berilmeli. Her bir kowmuň ketdesi

Bir pikir etselikki, bu zulum bolýanlara, şunuň şekili şäherlerde, karýalarda, bul, muna, pajyklary, şunuň şekili zuluma, garyby biçäreleri, aýa pikir etmemekkä şunuň özi nahili natakatlarda, nahalatda bular üstüne, amma lekin bizler türkmen milletler, Alhamdulillah bizler türkmen, Alhamdulillah bizler ittifak, ittihad iki, baz hem şonda hem bizler öz jürätlerimiz bar, bizler gaýratlarymyz bar iki bularyň mukawymynda bile elimiz bilen, dilimiz bilen gaýratlarymyzy piş gidirip,

Mana bu ýeri görüp duran ýeriňiz welaýatyň işigi bolmaly. Haý Meýtahjan. Bizler şu gün Bender aýratanyny geldik birnäçe ýaşulymyz bilen. Bizler şu ýerini geldik gördük. Köp hoş bolduk. Bizler Bender aýratan haýmatyny goýbermýor. Ak ýylany goýbermýor. Şirhan Bender goýbermýor. Hatryly goýbermýor. Bizler hormatly ýaşulymyzyň käbili gideni birnäçe gün boldy. Şolaryň hydaýatyna garap otyr. Hökümetimiz bizleriň Abdrof doganymyzyň tapylmasyna hemkärlik etmese, owalam aýtýar, soňam aýtýar, bizler türkmen, türkmen ýok diýdi, ýok. Hormatly türkmen kowumlarym, bizlere şul Abdrow hat kyrmyzy. Abdrowly hökümetimiz tapyp äkidip, Atenesine tawyz etmese, biz türkmenler pälimizden, niýetimizden gaýtmaýarys. Aziz hormatly kowumlarym, Abdrow Ýitene takryban ýüz ýigrimi gün diýdik, indi ýüz otuz güne-de ýetiberdi. Hökümetimiziň özi haýyp bolmasa, hökümetimiziň şuny işde eli bolmasa, bu taýda ogry ýaşabilermi? Ýaşap bilmeýär. Bizlere hökümetimiz bagy berýär. Ogrular, ýaramazlar, lütjekler hökümetine çöwki alyp, türkmenleriň ýa başga milletleriň üstüne jebir-sütem edip gelýär. Günüň ýa aýyň alyny elden tutup bolmaýar. Bir güzeran bolsa, şo güzeran başy, şo güzeranda närakat adam ýaşaýan bolsa, şony bilmezmi? Biler.

Kabylyň daýysyna garap otyr. Şirhan bender bent bolsa, Akyla bent bolsa, Danuwelaýat bent bolsa, Siraý Akçy bent bolsa, Bendereýratan bent bolsa. Biz türkmenler Afganystanda tört million diýor, tört milliondan bizler köp. Ýüz neper-dä. Otuzy tesiri alan bolsa ýetmişinde ýok. Ahwal nupusyň ýüzünden bul nupusşumar bolýar. Biz türkmenler Afganistanda tört million ýok on milliondanam köp. Hormatly türkmen kowumlarym maýus bolmaň hiç wagt kem yhlas bolmaň namyt bolmaň namyt şeýtan. Taby has türkmen kowumlaryň hiç bir ýerde kem galyp kem oturan däl. Türkmen kowumlaryndan haýyş etýor, tekrar tekrar owadan meni birnäçe ýerlerde geplänimi görensiňiz, ýöne hormatly kowumlarym wagt kän diýip gelen pillesinde öz deňiňizden gitmäň wekili, bu günki gün bizleriň wekilimiz ýok öňümizden düşer ýana, raý berip gitlän wekilleňiz bu gün billegi ýanymyza gelmez. Ýaş kişilerňiz okudyň, agyz-dil bir boluň. Bir zat aýdyla deý türkmen kowumlaryň bir ata bar eken, ýedi ogly bar eken, ýedi ogluna ýedi gamyş beren. Düwüň diýse ketlese hem kižžigi hem gamyşy düwen. Oglanlarynyň içinde birisi tapylyp gamyş düwmekden ne peýda, muny kimem bolsa düwer diýen. Atasy ýaňadan ýedi gamyşyň birini dagyp beren, munam düwüň oglanlaryňdy. Kižžig-ä o ýerde dursun, ketlese hem gamyş düwülmäpdir. Içinde bir tapylan ata bul köp bolsa duydurjak dal ekeni. Siz biz Türkmen komlaryň sagdyn men diyip yörmäň, sagdynlygyňyz agyz-dil birligiňizde. Bir myşt, bir yaka boluň. Türkmen komlaryň Türkmen agzala diyorlar Türkmen agzala dal. Her kim aytsa yalan aytyo Türkmen agzala diyip. Türkmen agzala bolsa bu gün şular yala işler edibilermi? Edibilmez. Inde türkmen kowumlaram ýaňam aýdyberdim ýene-de aýtýar abdrowy tapylmasa bizleriň tezawuratymyzyň dowamy ýyllap bolmasa bar. Kaýsy wagt kaýsy ýerde gördüňiz şular ýaly pul tol tartan tezawurat. Hormatly türkmen kowumlarym.

Türkmen kowumlary zýat wagt ozal oturjak däl, hariç tek bireňizden dypa eden şonda göwnüňizdäkiden süýşüp bolar. Kem bolmaz süýşüp bolar, meniň aýtjagym ýaşullamyza ýaş kiçi hormat goýuş gerek ýaşullamyz hem ýaş kiçä hormat goýuş gerek. Ýene hem hormatly kowumlarym ýadyňyzda bolsun şu zat, alymyzda bizleriň köp köp zatlar bar. Pikir edip, Türkmen aýagasty edip gelýärler, türkmen yza goýup gelýärler, türkmen yzda ýaşaýan kowumdan däl. Türkmen kowumlary aýdar ýanak gep-ä köp, köp aýdyp oturmaýyn, bir yşara bereýin, türkmen kowumlarymyzy yza goýup gelýärler. Türkmen kowumlaryň aýaga galjakdyr, birek birenden paý etjekdir, şşaka aýagasty bolup gynanany bola. Mundan bilä, men döwletde oturan, waly bolýa, kumandan emmi bolýa, ýa her bir zat bolan pillesinde ýüzden ýör, aýt ýör şu pille. Indi aldanmasyn. Kör hasasyny bir aldyrar diýä. Türkmen kowumlaryň sizlerden birek haýyşym şol, birinji ýaş kiçilegiňi okudyň, ikilenji wekil öz döwründen dikleň ýa ýagşy ýa ýaman. Türkmen bolsaň boldy. Türkmene başga taýpalara satmaň. Türkmen kowumlaryň bir myşt, bir ýaka boluň. Sizler her bir ýerde kämýapsyňyz. Kämýaplygymyz türkmen kowumlaryň birleşigimizdedir. Sag boluň diňläniňiz üçin.